ویلکم بیک ویور ماشاءاللہ گاؤں والی لاری آ گئی تے میں نا یارا ویور لیٹ تھی گیا میں مصروفیات مینوں پے گئی ہے باہر شاماں بھی پے گئی ہیں تے بس میں نا ایویں چھوٹا جا کام پے گیا میں ہن چلا گیا بلا واپسی ویور کل نا اساں لئی پروٹین یعنی کہ پلاسٹک پیرس آکھا ویندے کو کل اساں سائیڈاں دے چار چفیرے ساری لا کیتے کوکا پٹایا ہی نہ دوبارہ پٹیجنڑ دی وجہ ہوئے ہوئے ہوئے فل پروٹوکول تے ہوا ہے سنگت اے میڑا ویندا پہ یار گولو مولو تے ایندا ناں دا کوئی علم نہیں ہے تے باقی محبتاں ونڈے سو کیونکہ آپ پہنچے باہر اپنی روزی روٹی دے کھوکھے دے تے اے ہے محبتاں بھرا پیغام ساڑا خوبصورت جا اے تہاڑا بھرا اپنا سلیم کھوکھے آلا ہے ٹھیک ہے سنگت۔

ماشاءاللہ وی وار آپا ولاگ کیتے آج ولاج تو شروع امل سائیں ہوری دانے کٹیندے بیٹھے ہن دانے تو ولاگ کر کیتے شروع خبصورت جے اپنا پیارا سرائیکی رات پئی ہے بارش بڑے زوراں دی جیکو بارش آدھے نا ٹیڈ کر کے سنگت بارش پئی ہے تے فل ماحول تے بڑا وی آئی پی پروٹوکول کر گئی اس سائیڈ تے دھوپے ٹکا کے دھوپے تے باقی میں جیڑی سائیڈ تے کھڑا نا او سائیڈ تے چھاں ہے تے اے میں تہاڈا بھرا اپنا سلیم کھوکھے آلا اور السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرسوں ساڈے یار دوست احباب سب تندرست ہوسن فٹ فاٹ ہوسن ہن اے پتہ نی کہ تہانوں چہرے دا رزلٹ ساڈا کیسا آندا پے لیکن چلو جیسا وی آندا پے امید ہے کہ تہاکوں اچھا لگسی اج دا ماشاءاللہ پیارا جیا جمعۃ المبارک تھی گیا ایندے توں اپاں ولاگ کر کیتے شروع خوبصورت جیا کلچر دے خوبصورت جیا ڈے اج دا ڈے پیارا جیا اور سرائیکی کلچر دی سخاوت ہوندی ہے پیارا جیا ماحول ہوندے۔ کہ داݨے گندم کٹ کے تے والا چکی تے سٹݨا تے داݨے ماشاء اللہ آٹا وی آئی پی صاف ستھرا لڳدا ہے کھاوݨ کوئی تے روٹی پکاوݨ کوئی تے باقی جنہاں جنہاں ساݙا ولاگ نی ݙٹھا اے ولاگ لازمی ݙیکھسن انہاں کوں مزہ آسی اور انہاں کوں چس آسی اج دا ماشاء اللہ خوبصورت جے شروع کر کیتے رات پئی اے بارش ٹکا کے ہݨ تے موسم بالکل صاف اے سورج وی بڑا عروج تے آیا ہوئے اے سائیڈ تو کمال دا تے بھرا اپݨے نے ولاگ وی کر کیتے شروع اور جتنی وی سنگت ساتھ ساڈے چینل تے نوی نوی ہے انہاں دے کو ساڈی ریکویسٹ ہے ساڈا یوٹیوب چینل پاک ملے لائیو سرائیکی آواز کریسو سسکرائب خوبصورت جیاں فیس بک پیج تے جیویں ویڈیو پوندی پئی اوکوں وی فالو کر گھنسو کیونکہ اوندے تے وی ولاگ ساڈے لگدے رہنن سرائیکی نظارے اپنے پیارے پیارے ٹھیک ہے سنگت ساتھ تے باقی ماشاءاللہ پچھلے ولاگ وی ٹیڈ کر کے کنٹینٹ ویندا پے سرائیکی دا اے وی ماشاءاللہ اج دا ولاگ وی دبنگ بنے سو کیونکہ پیارا جیاں دیں ہے اور پیارا جیاں ماحول ہے تے بارش آئی ہوئی ہے فل نظارے ہیں چلدے آں باہر چل کے تانوں ڈکھیسوں نظارے کیسے ہن تے انجوائے کرنے تساں تے ویڈیو سکپ نئیں کرنی کیونکہ سکپ کر ویسو بھلا تہاکوں سمجھ نہ لگسی کہ تہاکوں اساں کیا سنوایا تے کیا نئیں سنوایا ایں گالھ دا تہاکوں علم ہے نا بالکل علم ہے تے راؤ نال نال ہن چلدے پئے آں باہر چل کے تانوں ویڈیو ویڈیو دا نظارہ اور اپنے پیارے جے ولاگ سرائیکی دا ڈکھیسوں ماحول اے فی الحال ان سائیڈ تو سورے لکا کھڑے چیک کرو گزردا پہ نا چند شرما دے آج سورج بھی شرمایا کھڑے کیا بات ہے بعض اوقات چند شرما ویندا رہندے بدلاں دے اوڑے آ ویندا رہندے لیکن اج سورج شرما گئے بابا جی کیا بات ہے چلو جی چلتے ہیں باہر چل کے تم دکھے سو اپنے پیارے پیارے گاؤں دے نظارے گلی دے وچ جویں ویور کے نکلے ہیں نا باہر یہ پہلی یعنی کہ گواہی ساری فیل تھی گئی ہے بھئی واقعی بارش آئی ہے ساڈے گاؤں وچ پہلے پانی دا ٹویا اتنا بھرا کھڑا ہے ویسے تے گلی ٹھیک ہے اے سیوریج لین دی وجہ توں گیس لین دی وجہ توں وغیرہ وغیرہ دی وجہ توں کر کے نا ٹویا بن گیا باقی گلی فی الحال کوئی وی کینی تہاڈا بھرا آپ ہے دیواراں دوراں سنیاں لگدیاں پئیاں اس سائیڈ تے وی سنیاں توں ماحول فیل تھیندا پیا کہ بھئی واقعی بارش آئی ہے لیکن امید ہے آئی ہے کیونکہ میں ہم ہی جو اندر باہر ہوا تو میں پتا ہوا بارش آئی ہے کہ نہیں آئی تے باقی اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے ہر مسلمان واسطے چنگائیاں ہوئے خیر ہوئے سب دی تے ہن چیک کرو سورج ماشاءاللہ سامنے آیا کھڑے کیا بات ہے اللہ والدا دھوپ وی آئی پی نکلی کھڑے جمعہ دا دے ہیں آج ماشاءاللہ مجاہدی آنا پہ مجاہدی

اے مجاہدی دا سلام گھنو سلام کرو صاحب اوکے ہن تساں اے وی آکھنا لائک سبسکرائب فالو شیئر وی کرنے چلو اے وی آہستہ آہستہ سیکھ ویسی ہن ٹائم دا ٹائم تے پہنچے وے ٹھیک ہے وی ورے آتے مائے ٹائم تے پہنچا لیکن چلو ٹائم تے پہنچے وے اچھی گال ہے تے باقی ایویں تساں محبتاں ونڈے سر آندے ڈھیر ساری اے بھائی ہوری ویندے پین اے وی اپنے فالوور ہیں تے او ماشاءاللہ او ٹک ٹاک کرن اساں یوٹیوب پر ہیں ٹھیک ہے مجاہدی ہاں اوکے ہاں ٹھیک ہے سر ٹائم تے آ گیا ہوئے ٹائم تے آ گیا ہوئے کیونکہ ہاں۔ ویلوگ دے وچ ٹائم تے آ گیا نا کہ بعض وقت بن دینا ویلوگ تے مجھے ایسا بولی اگاں پیچھے ہونے نہیں ہوئے ہاں۔ آدھ رات بارش ہوئی ہے مجھے اوئے بارش ہوئی ہے تو بارش ڈٹھی ہے میں بابا ستا پیا میں کہیں ڈٹھی میں ستا پیا ہمیں

کل اساں سائیڈاں دے چار چفیرے ساری لا گھدی کیونکہ پٹایا ہی نہ دوبارہ پٹیجنڑ دی وجہ توں پلاسٹک پہرے سارے نکل گئے دوبارہ ماشاءاللہ کل بھر گھدی سے تے اللہ پاک دی رحمت تھی کہ بارش دی وجہ توں نظام بچ گئے نی تنڑ مائیں داکھا کم تھی ویسی خراب لیکن ہر سائیڈ توں بہتری تھی گئی ہئی تے باقی بارش ٹکا کے آئی ہے ماحول دی ہاں ونج سکدے ہو شہزاد بھائی آدن میں ونجا کیونکہ شہزاد بھائی ہوری ہن پے اندھیر چلدا پے وی آئی پی کر کے سوراں دا جیک وادن کہ میں دا کیا بات ہے چیک کر لو ہوئے ہوئے ہوئے فل پروٹوکول تے ہوا ہے سنگت اے میرا ویندا پہ یار گولو مولو تے انہاں نام دا کوئی علم نہیں ہے تے باقی آپ تو منڈے سو کیونکہ آپ پہنچے ہیں باہر اپنی روزی روٹی دے کھوکھے دے تے ولاگ اپنا جاری ہے ولاگ ختم کہہ نہیں کرنا تو ذرا اپنا نام نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو تے توجہ کرنی ہے اور اپنا پیارا جیہا پیار دکھاونا ہے کیونکہ ساڈے گاؤں وچ بارش آئی ہے تے ماحول ساڈے کول خوبصورت ہے پیارا پیارا اور کلچر برانڈ دا جیکو آدن گاؤں دا اوکے اے ہے محبتاں بھرا پیغام ساڈا خوبصورت جا اے تھوڑا بھرا اپنا سلیم کو خیال آئے ٹھیک ہے سنگت تے باقی رسو نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو دے نال جڑے رہونا ہے بیلٹ سیٹ لا کے ہر سائیڈ دے فل ماحول پروٹوکول ہے ڈیکھ لو ماشاءاللہ رونقاں ہی رونقاں بارش آون نال لگ رونقاں ویندین ہر سائیڈ تے گرین گرین ماحول تے خوبصورت جیا کلچر خوبصورت جیا بیوٹیفل ویدر جے کو آدھے نے او ماحول بن ویندے بال ماشاءاللہ خوش تھے ودن جھمری میندے ودن فل پروٹوکول تے گاؤں دے نظارے اپنے پیارے پیارے سریکی ویلاگ

تے اتو ول اپنے ہے بیری تانوں پتہ ہے کہ جیویں کہ چھاں واسطے بیری اساں کھڑائی ہوئی ہے تے سامان آ گیا سارا یہ چیک کرو تساں دے دے پیسو تساں سوچیں دے پیسو کہ کیڑی چیز دا سامان ہے سامان بھی ور این چیز دا ہے کہ تن پتہ ہے کہ کلندر شریف سخی لال شہباز کلندر دا عرس مبارک آگے میلہ آگے ہون اساں پہلے اساں کلے اسے ہون سارے سارے ملانگی ملانگ ہو سن کیونکہ توڑا بھیرا آپ ملانگ ہے ہن سارے ملنگ ہی ملنگ کٹے ہوسن اپنے کول ٹھیک ہے سنگت تے باقی تو کو اپ ڈیٹ دیندے رہسوں وی آئی پی کلندر دی جیں جیں ونجنا ہوے نا تاں پہنچو ٹکٹاں کراؤ اپنیاں سلیم کوکھے والے دے کول ٹکٹ ریڈی کراؤ گاڑیاں ٹرا ٹرک قافلہ ہر چیز لنگر پانی بکرا کٹا ہر چیز ہو سی سنگت تے ماشاءاللہ سامان انہاں دا آ گیا اس کا مزید اندر اے ہے کلندری استانہ جی میں کہ او پراں لکھا ہویا ہے بھی ہے

ویلکم بیک ویور ماشاءاللہ گاؤں والی لاری آ گئی تے میں نا یارا ویور لیٹ تھی گیا میں مصروفیات مینوں پے گئی ہے باہر شاماں بھی پے گئی ہیں تے بس میں نا ایویں چھوٹا جا کام پے گیا میں ہن چلا گیا بلا واپسی ہن میں ماشاءاللہ ویلاگ دی طرف آ گیا جویں بھی کیتے تے اللہ پر خیر پہنچا ہیں تے اس سائیڈ دے نا ماشاءاللہ سب جھنڈے جھنڈے اس سائیڈ دے لگ گئے اس سائیڈ دے استانے دے پیر اور یہ استانے دے اندر بیٹھے تھے تے باقی فی الحال اتنا کام کر گئے نا ماشاءاللہ سونا بنا گئے ماحول باقی وال ویور لائٹ بھی گئی ہوئی ہے لائٹ بھی اللہ کیتی آ گئی ہے ماشاءاللہ بلیٹنگ شیٹنگ جگ مگاندی پئی ہے تے بھرا تو آپ سپیشل پرسن حاضر ہے کوٹیاں شوٹیاں لا گئی دن سردی دا بہت زیادہ نظام تھی گیا بارش پئی راتی بارش تھی وجہ دنا ماحول بڑا خراب ہی ہو گیا ہے لیکن تسا ہی میں محبتہ منڈے اندر آسا اپنے بھرا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے والے نال ویڈیو تنو اسا پیاری پیرا لکھے سنا دے ہن تو ماشاءاللہ استان لگ گئے ہن ماحول ہور پھب گئے ہور وی آئی پی سٹنڈنگ دا تھی گئے تے باقی تساں ونڈے سو اپنی مہتاں تے تانوں اساں دکھے سو اپنے پیارے پیارے سرائیکی ولاگ تے پیارے پیارے کلندری ملنگ تے کلندری آستانہ جانور بکریاں لیلے ہر چیز دکھے سو سنگت تے باقی دیسو سا کوئی دی ویڈیو نال اجازت بال ملو ایک پیارے جے نویں ولاگ نال پیارا جے چینل اپنا پاک ویلے لائک سرائیکی آواز سلیم کوکے والا تے فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچ دی پی تو کو بھی فالو کرے سو مہتاں ملے سو اور زندگی رہ گئی تے بال ملو ایک اللہ حافظ